טייערע יצירות, איך האף אייך א מעשה וואס איך געהאט די זכי' צו הערן פון בעל המעשה אליינס, א מעשה וואס האט אזויפיל חיזוק. נפלאות הבורא תשפ ו, די גמ' האט מיך געבעטן איך זאל עס מפרסם זיין ברבים. זאגט די גמ' אזוי, ס'איז אינמיטן ווינטער, ברוך השם ביי מיר אין שטוב מען ווארט א קינד, מען גייט צום דאקטער ווי געהעריג, ביי איינע פון די וויזיטס קומט די דאקטער אריין, און רופט זיך אן, איי פיל ווערי סארי, כ'מוז זיך אנטשולדיגן, כ'האב שלעכטע נייעס פאר ענק. די קינד האט א הארט סינדראם, נישט קלאר וואס, מ'דארף האבן דא גרעסערע עקספערטס. דער געמיין זאגט ווי א דינער אינמיטן טאג, וואס טוט מען דא, וואו גייט מען, צו וועם רעדט מען, וואס גייט זיין דא? זיי האבן געקאנטעקט די רפואה העלפליין, די באקאנטע גרויסע ארגאניזעישאן מיט אזויפיל קאנעקשאנס צו די גרעסטע עקספערטס, מיט אזויפיל איבערגעבנקייט פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, און זיי האבן אים געקאנטעקט א ריזן דאקטער אין קלאמביע האספיטאל, און זיי האבן אים עדווייזט צו גיין זיך אבזערווירן ביי די דאקטער. די אינגערמאן מיט זיין בני בית זענען אריבערגעגאנגען צום דאקטער, זענען דערשראקן, זענען איבערגענומען, וואס טוט מען דא? וואס גייט זיין דא? וואס ווארט אונז אפ? דער דאקטער האט געמאכט א פיל עקאו, און ער קומט אריין מיט די זעלבע פתגם, איי פיל ווערי סארי, איך מוז זיך אנטשולדיגן, כ'האב שלעכטע נייעס פאר ענק, ענקער קינד האט א סינדראם, ס'האט א פענסי נאמען, הייפאפלעסטיק לעפט הארט סינדראם, א סינדראם וואס ווארט אין קאפ פון נאכן געבוירן מינימום א האלבע יאר פראסידזשערס אפערעישן זיצן אין שפיטאל אריין און ארויס, און האופפולי עט מען קענען טרייען צו ראטעווען דעם קינד, די עלטערן צובראכן, צושאסן, איבערגענומען אינגאנצן. וואס טוט מען דא? באשעפער איך דארף אונז דארפן זכות'ן. די גמרא רופט זיך אן, באשעפער טייערע, דו ווייסט זייער גוט, איך בין אין די מיוזיק אינדוסטרי, יעדע נאכט בין איך אויף סטעידש און ר' שמח, כלל ישראל, אין די פיעלד איז שמירת עיניים פון די שטערקסטע נסיונות. שוין א לאנגע צייט וואס איך ארבעט אויף מיך, איך בין זיך מחזק כסדר, איך הער די אלע האטליינס, וימאהל, מדגבר, איך בין זיך מחזק אין שמירת עיניים.

איך האב מיך געשטארקט און איך האב גערעדט צום באשעפער ווי שווער ס'איז געווען, רבונו של עולם, איך געב דיך מיין הייליגע אויגן, געב מיך א הייליגע געזונטע קינד. מ'האלט שוין נענטער צום געבוירן, די דאקטער זאגט ער וויל איבערנעמען אלע טעסטינגס, ער האט פעסטגעשטעלט, יא, דאס איז די הארט קאנדישאן, ס'וועט דיך אפווארטן א האלבע יאר גיין און קומען פון שפיטאל. די געמיינדע זאגט, באשעפער, אונז האבן געמאכט א בייט. ווייסט וואס מיינט פאר מיך קומען און גיין פון שפיטאל אין מאנהעטן אין די זומער? וויפיל נסיונות ס'מיינט פאר מיך, וויפיל שמירת עיניים איך דארף האבן? איך בין נישט גרייט פאר דעם, באשעפער. איך האָב מיך אונטערגענומען מיט אַ פֿעסטקײט, פֿעלדזן שטאַרק. איך היט מײַנע אױגן, און דו גײסט מיך געבן אַ הײליקע געזונטע קינד. ס'איז נישט פֿאַר מיר צו גײן און קומען אַ האַלבע יאָר אין דער זומער אין מאַנהעטן. ס'איז נישט פֿאַר מיר. איך קען עס נישט. די עלטערן, באמונה, מיט שטאַרקײט גרײטן זיך צו געבױרן דער קינד. מען האלט ממש פארן געבוירן, ס'שטייט א מנין דאקטוירים ארום דעם בעט, מען גייט נעמען דעם קינד און גלייך לייגן אונטערן מעסער, אבער וואונדער איבער וואונדער, די קינד ווערט געבוירן כאחד האדם, די קינד אטעמט, די קינד וויינט, מען כאפט אן די קינד, מען לויפט אריין אין איי סי יו, ווי מ'רופט עס אן די ניקי-יו, די קינד גייט דורך אבזערוועישאנס, די דאקטער קומט אריין, ער ווייסט נישט, ער איז, עס איז נישט די זעלבע ווי מ'האט געמיינט, ס'איז זיכער גרינגער, אבער ווארטס נאך, ווארטס צו, עס גייט דורך אפאר שעה, די דאקטער קומט אריין, איבערגענומען אינגאנצן, און ער זאגט איך ווייס נישט, איי דאנט נאו וואט יו דיד, א וואך צוריק האבן אונז דא גענומען א טעסט, ס'האט אונז געוויזן די סעווער סינדראם וואס דער קינד גייט דורך. מ'האלט יעצט א וואך שפעטער, ס'איז נישט די זעלבע הארץ. ס'איז נישט די זעלבע הארץ. די טעסטינג, די פיקטשערס פון א וואך צוריק און פון יעצט איז א אנדערע הארץ. טייערע צוהערערס, איך האב דא א קאפי פון די בעל המעשה ווי ער ווייזט מיר קלאר ווי ס'שטייט די רעפארט, פון א וואך פארן געבוירן, די סינדראם פון דעם קינד, א וואך נאכן געבוירן, א געזונטע הייליגע קינד. רבונו של עולם די בייט איז געלונגען. איך האב דיר געגעבן מיין הייליגע אויגן און דו האסט מיך געגעבן א הייליגע געזונטע קינד. טייערע צוהערערס. די וואכעדיגע סדרה, זאגט די הייליגע מדרש, וועסט מצוותיי תשמורי ועשיתם עושים, זאגט די מדרש, אויב מען טוט די אייבערשטער'ס מצוות איז כאילי עשיתם את עצמכם, מען קען זיך אליינס איבערמאכן, ס'ווערט א נייע הארץ, אז מען היט אפ די אייבערשטער'ס מצוות, אז מען איז זיך מחזק מיט שמירת עיניים, ווערט א נייע הארץ. די קינד וואס מ'האט געמיינט עט זיין אונטערן מעסער פון דעם דאקטער, איז געווען אונטערן מעסער פון די מויל א וואך נאכן געבוירן בעיתו ובזמנו, א געזונטע הייליגע קינד, וויפיל חיזוק האט אזא מעשה, וויפיל כוחות האט א מענטש ווען ער איז בצער, ווען ס'גייט אים שווער, און ער רעדט צום באשעפער, און ער זאגט פארן באשעפער, באשעפער, געב א קוק, איך רייס פון מיך שטיקער, בדמיי חיי, איך געב דיך מיט, בלוט גייט פון מיך, איך האלט מיך איין, איך קוק נישט, איך האלט מיין אויגן הייליג, געבט דער אייבערשטער א הייליגע געזונטע קינד, א לעכטיגן שבת קודש.